Notei chaw chaw rawiah ka lo lawm a che. Tun tumah chuan char tin chhang siam dan ka rawn entir leh dawn a ni. Maida hi gram za thum ka hmang dawn a, tichuan baking powder fian te khat kan telh leh anga hei hi uluk deuhin kan chawk dawn a ni. Rual deuhin ti hian kan han chawk rual anga. Tichuan tel in kan hmet leh ang a, tel hi fian khat vel chaw ei fian khat vel kan hmang dawn a ni. Hetia tel a kan hmeh hian umm tel hian in a ti ngawt suah thin a, eng nge a chang tur te a fei tur te khati ang te kha a veng a, chuvang chuan in maida kan tih vel ang ah hi chuan in tel hi kan telh zel dawn nia. Tichuan tui lum pip pip in kan hmet ang a umm tlem tlem in tui hi kan lei ang a a chhan chu a lo nem lutuk pal te kha a hla awm ve a kha vang khan tui hi vawi leh khat a lei vak lo khan tlem te te in kan lei dawn a ni. tunah hian kan lo nghet duh tawk tawh a hei hi minute sawm panga vel ti hian kan uk lawk ang a. Minute sawm panga kan la up tling tawh a tichuan hei hi kan siam tawh dawn a rei lo te kan han hmet leh lawk ang a hmeh nasat lutuk kha a ngai lo va rei lo te kha han tih tih rual nan khanin kan hmet leh lawk dawn a ni.

Tichuan hei hi chhah deuh hlekin kan nuai anga tichuan a pian hmang tur angin kan zai tawh dawn a ni. Tunah hian a pian hmang tur angin kan zai tawh dawn a, a len zawng hi chu keimahniin kan duh dan ang ang khan a zai thei a. ti hian kan lo zai zo tawh a, kan thei in kan lo peih tawh a, hei hi kan kang tawh dawn a ni. Ti hian thir belah tel kan han lei a, tel hi a rawn sat tak tak hma in a chhang ah kha kan thla kang a, ti chuan hei hi tel sa lo ah hian kan ur cherh cherh dawn a ni. Gas hi kan kan chhung zawng hian kan sim ang a, ti chuan sawi tak ang khan tel sa lo in Tian kan ur hmin dawn a ni. Tel kan tih sat lutuk kha chuan a chhung hmin lo in a pawn chauh kha eng nge hmin ang khan a awm thin a, chuvang chuan a chhung a hmin that theih nan khan umm mei na lo in tian kan ur cherh cherh dawn a ni. Minute sawm vel kan ulh hnuah khan ti hian kan han let leh ang a tunah hian kan let zo chiah a a lehlam kha a lo hmin tawh a tichuan kan let a eh a lehlam a hi kan ur leh dawn a minute nga vel kan ur leh dawn a ni tichuan a tun tuna lo sen thap thleng khan kan ur dawn a ni. Tichuan ka video min lo en sak tute zawng zawng chungah khan lawmthu ka sawi tak meuh a min lo like sak theuh ula tichuan min lo la subscribe lo a nih chuan khawngaih takin min lo subscribe ve ngei bawk dawn nia tunah hian hei a tawn tawn in a lo sen deuh thap tawh a lo sen a lo hming tawh a ti hian kan thur chhuak tawh ang a. Tichuan hei hi chini tui ah kan chiah leh dawn a chini chini tui kan siam leh dawn a ni chini hi gram za sawm nga ka hmang a tichuan tui kan han lei a ti hian kan han chhuang ang a tlem ah lo hnan deuh thleng khan kan chhuang dawn a ni. Tihian kan chi ni tui chhuan kan han off ang a tichuan chhang kha kan han cheh ang a reilote te kha kan han cheh deuh ang a kan han chawk let kual vel ang a tichuan kan thur chhuak leh nghal mai dawn a ni hei hi kan cheh a rei lutuk kha chuanin eng nge a lo zawp ve deuh thin a chuvang chuan rei lutuk kha cheh kha a ngai lem lo a. tihian kan han chiah a minute khat vel lek teh kha kan han chiah a tichuan kan thur chhuak leh nghal anga. Tichuan tunah chuan hei kan hmuh ang hian ei mai theihin kan lo peih ta a ni aw lehkha ti zawng kha tawn ṭunga char tin chhang siam dan ka rawn entir theih chu a ni e ka lawm e.